Аллаһ Тәгалә разый булга иде, Пәйгамбәребезнен гаиләсе белә, сахабалар белә, кайсылар тырыштылар безгә ислам динен йеткезергә. Әссәләмү алейкум вә рәхмәтуллаһи бәрәкәтү, хөрмәтле мусульман кардәшләрем! Әлхәмдүлилләһи, Рамазан ае кергәч, без тырыштык изгелектә булырга, рүзялар тотарга, Коръәннәр укырга, намазлар укырга, Аллаһ Тәгаләне күбрәк кени зикер итәргә, тәүбә-истигъфарлар Аллаһ Тәгаләдән

Әй иман китергән бәндәләр, сезгә хәтле булганнарга ураза тоту фарыз булган кебек, сезгә дә ураза тоту фарыз ителде, бәлки сез тәкъва булырсыз. Бәкара сүрәсенен 183 нче аятендә Аллаһ Сүбхәнәһү Тәгалә безләргә әйтте, то есть Рамазаннын цели, төп максаты, безнеке Аллаһ Тәгаләгә якынаю. Аллаһ Тәгаләгә буйсыну, нәфсебезне тәрбияләү, яхшы изгелекләргә ашыгу һәм тәкъвалыкка ирешү Рамазанның шул максаты була, без шунарга тырыштык. Да баркайсы мөселман кардәшләребез Рамазанны җиңелчә генә үткәрде, баркайсылар Рамазанга игътибар да бирмәде, баркайсылар теләде, чтобы Рамазан ае тәмам булсын.

Гамәлләр кылгач, изгелекләр кылгач соралып тора иде, Аллаһ Тәгалә кабул кылсын. Шуңа күрә кайбер хаталарга кайту, ул может безнең тоткан рүзаларыбызны да бушка чыгарырга, кылган изгелекләребезне дә бушка чыгарырга. Алимнар өч сыйфат, өч Билге куядыр, кайсынын Рамазан аенда мөмкин изгелекләре кабул булмаска. Беренче, ул шул адәм баласыныкы, кайсы Рамазан гына кергәч, теге тырышадыр, Аллаһ Тәгалә белә булырга. Тәүбәләр кыла, афулык сорыйдыр, ләкин Рамазан ае бетәдер дә, Рамазан ае бетәдер дә, гөнаһка керү кайта. Алла Сүбхәнә Тәгалә кушмыйдыр алай безгә булырга, и Коръәни Кәримдә Нәхл сүрәсенең 92 нче аятьтә әйтә, Оста итеп йәрләгәннән соң, җебен сүтеп бетергән хатын кебек булмагыз. Араб кавым-кабиләсендә булган шундый хатын, бик тә оста епне йәрләгән. Ләкин, кайчан йәрләп бетергәч, тетә булган. Пример безнең э, тормышта э, бүгенгесе көндә Адәм балалары примерно ир кеше ясады скамейка. Ясады, утырды, яхшы. Һәм шул скамейканы ясап бетергәч тетте. Һәм аннары соң, һәм аннары соң хатын кеше берәр күлмәк текте дә, яхшы кына киде дә, И аннары соң тотты да кискәләде. И шуңа күрә бу фәйдәсез булган Э, фәйдәсез булган гамәлләр була. Ирүзияларыбыз да может шулай булырга. Да, Рамазан аенда гына без тырыштык, Аллаһ Тәгалә белә булырга. Рамазаннан соң без киттек юллардан. Аллаһ Субхана Тәгалә андый кешеләрнең рүзияларын кабул итмидер. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, ул кешеләр кайбер ураза тотучыга уразаның бары тик ач тору гына кала. То есть бу кеше просто Рамазан буе ач кына торды. Рамазаннан кылган изгелекләреннән фәйдә алмады, йөрәген тәрбияләмәде, нәфсесен тәрбияләмәде. Ә кайбер кешеләр Төнлә намаз укыган төнге намазы бары тик йотланмыйнча төн уздыру гына кала. То есть, төн буе намаз укыды Рамазан аенда, Рамазан ае бетте дә кире гүнәһка катте, белегез, анда Адәм баласының рузасы юкка бушка китте. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям ингән бер хадис шәрифендә әйтә, ураза ул ашау эчүдә генә тыелып тору түгел, дөресектә ураза ул буш сүздән һәм гүнәһлардан, гамәлдән тыелудыр.

Ул болай эшләсәк, безнең мөмкин барча яхшы изгелекләребез анда, ярдәмнәр иткәннәребез, мохтаҗларга, мескиннәргә или нинди дә яхшы изге эшләребез юкка бушка китүдән. Шуңа күрә элгәреге сахабалар болай эшләми иде. Әһә, яхшылык эшли дә анын артыннан харам. Бу дөрес түгел җәмият. И бу сәбәп мөмкин булырга, чтобы синең рүзяларыңны кабул булмаудан. Шуңа күрә адәгез җәмиятем. Аллаһ Тәләдән соралыйк, чтобы безнең Рамазан рүзяларыбызны кабул кылсын. Алимнар өченче мәсьәләне китерә. Ул нәрсә буладыр? Рамазан аенда гына изгелектә була, һәм Рамазан бетәдер дә, Коръәнен дә куя, тәсбихен дә куя, дәва сүзләрен дә онытадыр, зикер сүзләрен дә оныта, тәүбә сүзләрен дә онытадыр. Болай эшләсә, анын да җәмиятем Рамазаны буш үткән. Өченче мәсьәлә ул гамәлләрдә һәрвакыт булу. Да Рамазан аенда без тырыштык яхшы кыны изгелектә булырга, Аллаһ Тәгаләгә якынаерга, ләкин Рамазан ае беткәч тә җәмиятембез дәвам итәргә тиеш без. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, Аллаһ өчен гамәл иң сөеклесе әз булса да даими кылганы. То есть, бәлки Рамазан аенда без күбрәк Коръән укыдык, Рамазан ай, э, Рамазан арты да без Коръәнне калдырырга тиеш түгелбез. Бәлки Рамазан аенда күп зикер иттек, һәм Рамазаннан соң да зикерләрне калдырырга кирәкми. Бәлки Рамазан аенда тырыштык күбрәк яхшы изгелекләр таралтырга,

кабул кылган инде то есть кирәк куркарга аллаһ тәгаләдән соралырга өченче җәмиятем э, рамазан айы беткәч изгелекне калдыру шул өч сәбәп синдә булды бел рамазаның синеке юкка бушка китте аллаһ тәгаләдән соралам Барча кылган изгелекләребезне шушы Рамазан аенда кабул кылга иде. Алла Сүбхәнә Тәгалә безләрне гүнәһләрдән саклага иде, тәкъва кешеләр арасыннан булырга нәсыйп иткә иде һәм барча изге эшләребезне дә кабул иткә иде. Рамазан, тагы Рамазанга чикле безгә изгелектә булырга нәсыйп иткә иде. Әссәләмү алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.